tinoda kukutambirai tichikutambirai tichitoita kutaridza mupururu nyasi haidiwi haa pano pano murendo wemese pindai mira tiotange tavamirirai vapinde ka moro mukusha moro moro katiyo moro mishero haa tinozvifarira vari kupinda kamwe vari kupinda vachititeera mm. au ndikundiona uyo apinda zita rakandiwa apo nhingi apinda kanoiwa sangwadzi kanoiwa sangwadzi tapinda sangwadzi moroi moroi moroi moroi haiwa uya timboti tumaminetsi tushoma shoma vanhu vachiitei vachipinda kamudariro tozotangda ah, chinangwa chedu nyasi chakapenga tine Chirendo wedu haa munomuziva Dr Alfred Chidembo rega vanhu vapinde toda kutanga takukwaidzai kwese kubvira kwanyadire kumanhemba kwakatsukunya pamutoko pamatownship paye kumapurazi uko haiwa kwese kwachitekwe tichibva tandodzika kusvika kwachihuri uko munoziva kwedu kweyo uchibva wapindirira kusvika kuallsouls misen kwafata

vana shumba vana nzou uyai uyai uyai tinoda kunyasa kutaura pano munozoti aiwa sangwadzi wakanga uribe kutiranza mm. apo vari kupinda vari kupinda aiwa tinofara chaizvo aiwa nyasi tiri pano pai pakanoiwa nyai broadcast muchititeera every weekend tinozvitenda pakuti mune chida kuti tichisimudzirai kwatinobva kumusha kwedu kwamutoko tine vamwe vanondotiteere vasingabve kwamutoko asi vanonakidzwa nekunzwa tichitaura mutauro wedu vachinzwawo zviri kuitika kwedu kakatsikunya kwe kwapamutoko paye machinzwa nyaya yematombo yanetsai vanhu vanenge vachida kundonzwa kuti kuno zviri kuitika seiko kwamutokoyo zviri kufamba sei aiwa tinozvikudza tinotenda wese vanenge vachititeera nevamwe vanga vasinganzwe bawo chedu chibuja asi vanotonakidzwa nemutauro wedu watinenge titande kuona kuti chii chiri kuitika ikweyo ah, beauty moro tikuona wapinda tamari moro chihoro aiwa tinozvitenda vari kupinda iwawa vanhu awa mhm mhm aiwa tochitanda manje iwo tati tikuranzei kamunai um, kota

tichindoona muchititumirawo mameseji pawhatsapp pamuchitisangwadzi makasimba chere dzakasimba chere mhuri ikweyo haa ah, mhuri dzakasimba stereki tinongobva tichimuka kanjani kwenyu ikoko nacho chando Ah, muimi unotooma mutezo ino chatotanga kusunoya kusunowa ino kuno takachijairira chero yese takakurira kwedu kwamutokoko kunopisa kunotagara ino unongaitei kona imi wee unogwa uchisimuka zvawarevazvo aiwa paribe ndizvozvo zvichanaka zvichanaka asi tati aiwa tiite maranga tiite mamuko kamu tichikumutsai mopinda mumba tokupai mvura zvakarehwa natuje tuje yu kuti munopinda mumba aiwa tazvinzwa koti eh. aiwa ndizvozvo ndizvozvo kamu zvatinoita kwedu kana uchiranza wakuru naiba unotanga mapinda mumba womupa mvura muranzana muchinzwa kuti kwawabvayo kwakasimba chere nekwenyuyo kuti zvinhu zviri kufamba mushe aiwa ndiwo mai pazvedu zvatinoita kumusha kwedu tinoita mamuko kuno eh, edu eh, ndezvekundobatanidza kamasi unogofundirawo pashoma pashoma aiwa ndizvozvo tauya nyasi pekare wanhumi Pindai mudariro waChidembo mutinyepa kuti ndimi ani, muri kugara ipi, munoita nezvei, tozoti topinda mudariro. Pinda muzukuru. Hmm, Wasengwadzi ndikutangira papi manje? Atinyepe kuti ndiwe ani? Regai nditangire kubva kumavhurazi because nyaya yacho ndokwainotangira ikoko. Inini ndinoitwa Dr Alfred Chidembo. Eh, ndakazvarirwa kubhuruwayo asi Iyi ndakazoenda kumusha kunotanga grade one paMavhurazi Primary School. Iyi tichifamba hedu netsoka tichienda pachikoro pedu paMavhurazi popa padhuze nepamasitoro masitoro ekwamarova i remember ndine six years chisvika pamavhurazi primary school ndakapfeka new form yangu yegreen apa uri kufamba usina kana boots uri kufamba munhingirini muroad yedu yanga ichangogredhiwa chichekwa nematombo tsoka dzi ah, imi patakabva kure e, bva ndazobva pamavhurazi inini grade two e, ndichienda kumasvingo because baba vaishanda kumasvingo kwapower sales saka ndakuda kukumisai papai ndakunditana ndachida kundoti uitei ukwazise varendowa toite ndochivanyepa kuti tiri kuitei pano Ah, ini ndanga ndatopinda ka muchirongwa ndatoona ka watopinda muchirongwa aiwa indoanyewa ndionyepa kuti ndiwani mutupo ndiani tozouti chipinda manje haa nyaya yako ah. ini ndandatoyehwa bakani kuti ndandatoyehwa kudai kutoteerera ndida kuti wandoziva kuti ndiwani takambokudaidza pachirongwa pano mm. asi manga makawanda pakuti vanhu mm. vanokangamwa wamwe wanga waripoba wanyepa kuti zita rako ndiwani doctor ndiwani eh, mutupo chii unobva papi ndochivanyepa manje okay ah, ini zita ndinonzi dr alfred chidembo e, ndinobva kumavhurazi mutupo e, kota ndiri kota e, saka ini ndinoita nezvemabhuku e, zvekuset up malibraries zvikoro zvekumusha especially marural communities edu kuzimbabwe vasina mabhuku but handisi doctor we weizvozvi izvozvi mabhuku inini ndiri doctor we uh, electrochemistry uh, ndakaspecializa mudevelopment of uh, super capacity electrodes for mahybrid uh, energy storage systems but hmm. handisi uh, hangu kushanda muarea iyoyo for now eh, ndikumboshanda mune yakangofanana nefda yenyu ikoko kuamerica vanozoiziva chero fda iyo eh, ivanyepe kuti fda inoita zve izvo zvekungotarisa tarisa mishonga kumeka sure kuti mishonga yedu yatino yatinoshandisa iyi inenge iri good quality good one aiwa zvandokuita panguva ino nenyaya yemabhuku iyo ipasaidi aiwa tazvinzwa koti aiwa ndizvozvo chuma naiba Eh, ndimwana chuma bere wana wana kota eh, ndimwana chuma eh, ndinozviziva gwai ndimwana chuma kota aiwa tazvinzwa aiwa wati kutiteerera mawaona dr alfred chidembo takambowadaidza ipapa ah, kanoiwa nyaya ichiri kundotanda vakauya vakatitaurirawo ne nemabhuku avo avari kuti vari kuunganidza vachiunza kuzimbabwe nemalibrary avari kuwaka kuma um, kumarural areas sekutaura kwavamboita kuno nyasi ndati ndikudaidzei pekare pakuti pane zvinhu zvakati o zvakaitika kubvira nguva yamakauya pano muchititaura nenyaya yemabhuku iyoyi ah, ini ndinondoti kana ndangofunga kuti a ah, chidembo ndinongofunga um, uh, how can i put it munhu munhu akakwanisa kuita zvinhu against all odds we uh, pawakatanda wakapfeka bhurukwa rako regrey uchibva pamasitoro paye muchienda kuschool and where you are it's not a, it's a, not a story which anyone can say kuti aiwa apa akatanda apa ka bvaaitai bvaaitai bvamgumai aheadmaster pabamavhurazi your life is not quite like that and where you are it's amazing so nyasi ndakudaidza pano ndikuda kuti titaure nezvinhu zvigasi zvitatu tinoda kuti utaure about your life which mm -hmm. is an amazing life ya yeah? the journey yeupenyu hwako kubvira kwawakabvira wazvarwa kubhuruwayo kubva wauya pamavhurazi uchienda pachikoro ipapo svika wai uchienda mberi kusvika mberi kusvika wako australia kwauri iye zvino izvi kusvika wakugona kuita zvauri kuita izvozvi number two ndida kuti utitaurire nemabhuku ako malibrary books ikoko kuti waapapi nechido chemwoyo wako chaungade kuona zvichiitika number three wanga uri pated x ted x canberra and i was ooh, i was like oh my god is my alfred alfred wangu yeye ndinenge ndakudaka kuti kwendozvekwedu ndozvekwedu it's amazing you know tedx is not some inongotore undonhonga vanhu vaona mugwagwa vachitengesa mango kwakuti uyai mutaure pano kwete kuti wanotochuza because it's a process which is quite long and wanotsvaga vanhu vari kuita amazing things toda kuti utitaure zvinhu zvinga izvozvo upenyu hwako where you are where you are with books and libraries and also to, to tell us a little bit more about tedx chipinda mudariro ah, okay ah, maita basa vasangwadzi mukaona ndakutaika pamwe ndakuwanza wanza mastories munongondidzosera back to mamigrini manigrini mapoints mangasi matatu ah, matatu eh, anonzi matatu mangasi eh, matatu eh, matatu mongondidzosera munigrini ye because dzimwe nguva tinozonyanyisa kutaurisawo futi isusu vamwe aiwa kana nogona andaataure ane pito ngaaridze pita uridze pito yako eh, so eh, ndanga ndichiti pandanga ndichiti inini ndakakurira kumavhurazi handiti taitoenda koutsa mombe kunhengirini kusango uko dzimwe nguva tichitozobuda nekuseri tatendera mavhurazi taakunoutsira kudhuze nekuchikoro about five dzaitodarika five kilometers taienda kuchikoro netsoka tichifamba hedu kuchienda kuchikoro netsoka asi yanga iri life yainakidza chaizvo tainakidzwa neinhingirina i think i don't think kuti pane mwana angawana abringing inonakidza kudarika ipapo because zvimwe zvinhu zvataiita taiti kana taenda kumombe neshamwari dzangu e, taigona kuenda tisina kana kudya kana anything tosvika kuumwe anenge auya nika tantine kapani kedu kataihwandisa taisiya takakawiga pasi pematombo tozoti kana tadzoka imwe nani ngauya une mangai imwe anenge auya nematere tobva tatanga kukanga takagara ipapo panenge rine takagara musango imomo tichidya hedu tichiutsa mombe dzedu netumbudzi e, asi upenyu hwangu hwakazochinja inini ndiri mugrade two second term yegrade two pamavhurazi paye paye ah, baba vovati ah, imimi wakomana takati asara tiri wakomana wairi watatu Tanga tasara tiri vakomana vatatu mumhuri medu tiri seven. Isusu vakomana vatatu vekupedzisira tese tanga tasara kumusha. Vamwe vese vaifunda kutaundi. Ibva tazonzi aiwa chiuyai kunoku imimi. Mufundi wekupi? Kuno kutaundi. Mukoma wangu ainzi anonzi Albert. He is two years older than me. Ari kuWales. Ndiye akagara pasi nababa zvikanzi aiwa. inini apa anga ari grade anga ari grade four zvikanzi inini zvekumusha handichadi zvekudzidza kumusha nekuti vanhu ava vanoita kuti titakure totakuriswa zvidhinha makuseni ega ega toinzi huyai makatakura zvidhinha kuchikoro inini handizvifariri zvekutakura zvidhinha izvi saka handichadi kudzidza kumusha inini bva ndabvunzwawo zvikanzi ko iwewe uchiri kuda kudzidza kuno kumusha ndikati ah since vamai vari kuno ine nangu ndoda kugara ndiri kuno kumusha nekuti ndini last born ndikati ndikuda hangu ndikuda hangu kugara kuno kumusha zvikanzi aiwa chiuyai mese muite se mufunde kuno kutaundi ndo patakazoendawo kofunda mutaundi pavictoria primary school e, kuzopedza ipapo kwakuzoenda kuvictoria high school e, but one of the turning uh, points muupenyu hwangu muchainzwa pated talk ndichakutumirai link yeted talk pandakapinda mulibrary for the first time pacivic center kumashinga ndakapinda mulibrary and ndakashamisika zvisingaiti kuti ah pane nzvimbo dzakadai so dzinenge dzine mabhuku different types of books akanenge akangoiswa pamashelf ekuti vanhu vangoverengi unongouya uchingoverenga uchingotora chero bhuku raunenge wada hako ungoverenga haa ndakashamisika zvisingaiti saka Ndakatora nguva iyoyo yekuenda kulibrary ndaienda neshamwari dzangu but hanzvadzi yangu ari kuamerica iko zvino izvi aiti akaenda kulibrary makuseni aitora bhuku odzokera kumba owerenga bhuku riri manheru kuma4 4 library isati yavharwa akutodzoka futi kodzosera bhuku kuti atore rimwe rekuverenga manheru ini novha ndangopindawo munhingirini imomo mukahabiti kako kekuti ndaienda kulibrary ndonotora mabhuku apa tanga tabva kaa kwedu kumavhurazi chirungu taigona ba ende confidence munhu unenge usina mm. saka library yeye yakatondibatsira inini kuti ndiite catch up nevamwe vana vangu vatanga kufunda mutown imomo e, patakazosvika kuhigh school aha kuti uzoziva kuti abva pamavhurazi neabva pavictoria primary school neabva panhingirini pa, pa pamucheke primary school ndiani waizozviziva mm. e, tanga tatopinda muforo takutoenderao naone vamwe e, kwakuzopedza high school pandakapedza high school muna 98 e, vanhu ah, vanhu wese eshamwari dzangu dzandaitamba nadzo dzakutoenda kuuniversity dzawana tsamba dzekuenda kuuniversity kuuniversity of zimbabwe inini ndakabuda ne ndakaita maths biology nechemistry pa a level but ndakabuda ndine seven points shamwari dzangu dzakarova chikoro zvisingaiti vese vakareceiva tsamba dzavo dzekuenda kuuniversity ini handina kuwana tsamba yangu unfortunately gore iroro university yange yakavharwa haina kuvhurwa saka tese tanga tingori kumba asi gore iroro pane zvinhu zvakawanda zvakaitika because baba vakabva vashaika muna 98 Saka tanga tasara kumasvingo apa vamai havashandi tasara kumasvingo paye kwakutozoona kuti mm, zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka vamai vakati ndakudzokera kumusha saka muna 99 wakabva watengesa imba imba yedu yekumasvingo wakabva watengesa inini bva wandipo mari yekuti ndiende kwanise kuenda kuchikoro bva ndawana nzvimbo yekuenda kuuniversity kunamibia maendero andakaita kunamibia inini tanga tatobva kumusha titori kumavhurazi takagara kumavhurazi takatotarisa gomo rekumavhurazi riri nehanzvadzi yangu anonzi faustina chitura vari kuamerica ikoko vakanditi iwe ndiye faustina uye amakamboona pavakadzi wanorima uye anga akatakura tswanda yake ari kupiko kucalifornia kucalifornia eh. ari kucalifornia yes zvikanzi iwe hande kunamibia ndikuenda kunamibia next week ah, tinongoenda kweone week kune shamwari yangu iri koko vanoita zvokutengesa saka ini ndikubva ndaenda ndichinotengesawo nekirini zvinhu zvangu zvandiri kutengesa ikoko ndikati ahandei ah, zvandapfeka kabhegi kangu vataenda kunamibia inini chandakandi singazive ndechekuti yaifanira kuiri trip yeseven days asi ndakazogara kunamibia inini seven years ndakati ndasvika kunamibia kuya kuya ah zvikanzi chiendawo pauniversity apa unotsvage nzvimbo ndikati ah, nzvimbo tanga taita tanga taiti tikaita zvekutsvaga nzvimbo kuuniversity heresi zvikanzi endawo tsvage nzvimbo pauniversity apa ndanga ndine shamwari yangu anga ariko kunamibia ikokubva ndaintroducewawo kune vamwe mazimbabweans anga ariko eh, ne last day ye registration hmm. alfred ndisina kana ndakazoregister oh, asi ndanga ndamboita eh, wanga wakata wanga wakata oh, okay, okay go ahead saka vakabva ini vakandisiya ikoko kuna mibia on a wednesday vakabva vato kuwana lift yekudzokera zvikati iwe ini ndakutokusiya kunoko ndakuenda o 50 rand iyi uno ndiwo wototengawo chikafu ne 50 rand iyoyi apa ini ndine 19 years amunhu wangu usati wambobudawo muzimbabwe uchiendawo kune dzimwe nzvimbo kusangana nevanhu vari kutaura africans vari kutaura oshiwambo vamwe vari kutaura chiherero ndati wakomana ndichapfira kumene kwakutozogara kunamibia ikoko e, zvikanzi usafone kumba uchikumbira mari kuribe mari wotoshinga apa ndanga ndisina accommodation ndakazowana accommodation ipapo ndakati ndapinda muroom yangu zvandasvika ndagara pasi ndakutanga kutarisa upenyu hwangu nekwandanga ndabva munoziva ndakafunga kuti dai baba vangu vanga varipo musiwo vachindiona kuti ndapinda kuuniversity kunamibia mm. vaiti chii ndanga ndakagara muka one room kangu ikako ndakachema zvisikaiti mm. and it was such an emotional nhingirini for me because it was such a big a big thing but at the same time eh, hanzvadzi uh, dzangu nemukoma wangu wangu atoenda kuamerica or futi eh, two vakaenda kuamerica panguva iyoyo saka ndakakopinda mu ndichingotanga kunamibia ndaingoti panapa hakusiko kwandiroda kugara ndoda kumbozoendawo kuamerica ndonostada pandakapedza saka kunamibia ndaistada maths nechemistry pandapedza dhigiri rangu remaths nechemistry paya paya and um, ndanga ndakuzotsvaga something else chekuita mapepa ekunamibia angabude ndatanga kufundisa ndakufundisa pazvikoro two eh, kunamibia ikoko mapepa haangabude haa zvikanetsa zvikanetsa kutozoona ah, ah, seven years ndatogara kunamibia seven years kubva pandanga ndiri 19 kusvika ndaane 26 years pandazo mm, ino inzvimbo yaichaiti rega ndiende kumwe kwekuti ndokwanisa kuzoita sei kuzozvichallenjawo inini ndo ndowana mimwe mukana wairi nani ndo pandakazoaplaira kuenda ku kusouth africa kunoita honors degree yechemistry ndasvika idea yanga iri yekuenda kusouth africa for one year ndoenda one year ndobva ndadzoka hangu kunamibia ndodzoka kunamibia ndowana kabasa kangu ndotanga kuseenzawo munhu wozvitengerawo kamota kako uchigarawo paumba pako ndiyo yanga iri plan ndasvika kusouth africa kuye kuye a ah. Gore riye revha rapera kuzoti ah, ko kuda kudzoka kunamibia ah, ndakutozofunga ah, zvimwe ndikati ah, rega ndibva ndangoite masters sinzi ndiri kuno rega ndibva ndatoite masters ndibva ndangopedzi nazvo ndibva ndaenrolla for masters yeelectrochemistry eh, bva ndaita two years ndiriko kusouth africa ndapedza paye paye two years ndakufunga ndodzokera kusouth africa kana ndodzokera kuzimbabwe Ah, vandaenda pacomputer uyo ndini uyu ndikutsvaga tsvaga pacomputer ndotsvaga mascholarship tsvaga mascholarship vandava na scholarship yeku yekuya kuno kuaustralia muna 2010 july 26 2010 ndo pandakauya kuno kuaustralia ndichiuya kunoita phd yangu yeelectrochemistry so pakazopera phd one day ndanga ndakupinda musystem yekuti ndaienda kumasecond hand book bookstore ndichinotenga mabhuku 50 cents ndaitenga mabhuku angu 50 cents 50 cents dhora 50 cents sestudent unenge usina mari yakawanda yekutenga mabhuku kana manyowani saka ndaingotenga hangu masecond hand angu isisu kumusha nditi niti second hand mm. Eh, second hand book store ndotenga hangu masecond hand book angu ndoenda kumba ndoverenga but ndakazoona kuti ah, vana vane mabhuku akawanda avanorasa mabhuku aya anoenda kupi Vanoenda vandanotaura neimwe shop yanga iri padhuze nepachikoro pandanga ndiri vandavabvunza zvikanzi ah aya ari kutoenda kunoraswa aya hapana kana recycling inoitika ndikati mune shoti mabhuku aya ari kuraswa mangani zvikanzi hameno kuti mangani uri kuada ndikati ndipenyu vandatora mabhuku ayaye kwakuenda nawo kumba apa kusvika hadzimai vangu vari kunditi koiwe mabhuku ayana ndiyei Ndiyani dakaendesa kumusha dakaendesa kumavhurazi toda kuendesa mabhuku 2000 hameno kuti figure ye 2000 yakabva kupi but mupfungwa mangu ini ndaingofunga kuti 2000 mabhuku anokwana for mavhurazi ndikati toda kuendesa mabhuku ari 2000 kumavhurazi tinongaisa mubox toaendesa zvikanzi pataavhura mabhuku aya kwaakuaisa panhingi rini pafloor kwakutanga kuawerenga manje anga ari 564 books saka but they're heavy they're heavy i mean mabhuku anorema kuatumira mabhuku anorema zvisinga uh -huh. mm. saka ndo pandakazoti mm, manje 564 books aya tikanzi tinongoshandisa mari yedu toyeva taendesa naadzina yangu tikati ah, okay no problem but vanhu vakazotanga takazoenda manje patatanga group pafacebook ipapa patatanga ozi books for zim imwe shamwari yangu painditi ah, enda paradio utaure nezvaunoda kuita izvi i think iproject inonakidza inini kwakuenda paradio neexcitement ka kwakutaurawo kwandanga ndabva inini vanhu a ah, mabhuku anga angamire kuya hobho vamwe ari kuuya nematextbook vamwe ari kuuya nemabhuku ewane ekuti mwana anogona kugara mubhuku imomo ndikati a ah, izvi ndanisa ndambozviona izvi wari kuunza mabhuku wari kuunza mapeni mapenzura a Pakazopera four months tanga tane 10,000 books. More than 2,000? More than 2,000. Taku- Taane dambudziko manje rokuti saka toita sei nemabhuku aya. Ndo adzimai vangu ndipo pakazoti iwe re- ngati set up charity. Ngati set up charity yedu toita sei? Todonata mabhuku aya not kune one chikoro one paMavurazi but ngatiende kune zvikoro zvakawanda. since a 10000 but gore iroro pakazopera gore iroro takatanga 2015 pakazopera 2016 tanga tane 30000 books zvikanzi ah madam wangu vhawaenda paonline vhawaregister charity before i knew it ndanga ndaakutorana charity ah, ah, zvinobatsira kuroora wakadzi wane pfungwa hwizvidhori exactly vasangwadzi vataura ndizvozvo chaizvo then kwakuto ah, takutorana ozi books for zim tagadzira ozi books for zim dzimwe nguva kakawanda kacho munondiona i ndichitaura ndiri one ndichitaura kuti izvi ndo zvatakazoita izvi ndo zvakadzira but titori neteam titori neteam yevanhu vanotibatsira kuti basa iri rifambe and team yedu tine board ratinaro isusu Board ratinaro rine vanhu seven. Tina Elizabeth Desma akabva akaita PhD yake kuHarvard but anoshanda kuWollongong iko zvino izvi. IEarly childhood specialist, early childhood development specialist anodhila nevana vechidika vana vadiki nekuvabatsira kuti vaite sei kuti vatange their journey yedevelopment iyoyo. So Elizabeth kozoita Dr. uh, gokin robert gokin ishamwari yangu andakatanga naye project iye ndiye munhu andakatanga kutaura naye nezveproject nezve yeva handiti iwe handi tinopicha idea yedu kuuniversity ku vataenda kunopicha tanga iri pitch competition vatahwina pitch competition iyoyo because of that takabva tawana residency in an accelerator hub inonzi iaccelerate iri kuuniversity of wollongong so takabva In that accelerator hub, we learned a lot of things as a startup, uh, social enterprise startup, we learned a lot of things nekuti taidzidziswa kuri kudeveloper uh, project yedu kuti iite a bigger reach and we were there for four years within that space takakwanisa kuita maconnections nevanhu vakawanda sterek taicollecta mabhuku kusvika kusydney kubva kuwolongong kuenda kunana sydney dzimwe nzvimbo dzekuti ndiri kumavhurazini handina kumbobvira ndafunga kuti vakomana ndini ndinenge ndichipinda musydney imomuya ndichidriver ndakatsinzinya ndichienda kunotakura mabhuku mm. ndichitaura nananhingi mm. nananhingi nekutoshekawo mahenzi nanameya vakomana ah, ndo pavanoona ti upenyu zveshuwa ka regai ndishare screen yangu mutikuratidzei presentation yandinayo so that munoona upenyu iviri eh, muzukuru ipenyu ivhiri i mean it doesn't end where you start off that's for sure aiwa ita zvako masharing ako tinyatse kuona zvauri kutaura izvi apa ndanga ndati vanhu wateerere utitaurire upenyu hwako kuti vanhu wazive kuti ino hazvida basa kuti uri kubva kupi kwaunogumira is not where you start off maona ka aiwa exactly so regai ndishare screen yangu munyatsoona kuti okay uh, regai tione ndigoclicke ndi one or two buttons panapa please bear with me mm, uh, because ndoda kuti munyatsoona story yacho zvishuwa kuti yakafamba sei dzimwe nguva vanhu munongoti mm, ah, doctor vanonyepa ngobwabwa dika zvimwe zvinhu eh, zvavari kutaura mabwodo toda ba nemabwodoyo eh, aiwa ibvai mandotinyepa tichibva tandozvionera saka ndinofanira kukuclicka kukuadd stream yes yes saka makuona manje nenge rine good handiti vanhu muri kuzviona vana emmanuel uku wana rechero muri kuzviona ka zviri kurakidzwa eh, mm. its quite clear i think ozi books for zim saka muri kuona ayo macontainer ari kumashura ayo ndiwo macontainer atinoita sei atinoisa mabhuki ayo tichiendesa tichiendesa kunenge rine kuzimbabwe then aka iyi ndiyo road yandanga ndichitaura yeye aone awane vari pamavhurazi vanofunda pamavhurazi ava vari kutoenda aone kuchikoro neboots vakakomborewa sterek vana isi taenda tichifamba matombo imomo netsoka especiallysaka ndiko kwawakabva uko thats your beginning right there uku kumavhurazi mhm. then pandanga ndichitaura nyaya yephd kuti mwana abva kumavhurazi shuwa shuwa mwana abva kumavhurazi ari kufamba achienda muka road ikakaka mm. kwedu kumavhurazi kuribe magetsi kana kana nhengerini munongokuziva kumusha zvakwakaita mm. kuzopedzisa kwakutonyorawo mapepa ekutoti vanhu vanotoona kuti aa ah, ah, ko uyu zvaanenge ari kunyora zvinhu zvine musoro musaverenge henyu title yacho haina nebasa rese hazvisi zvinhu zvine zvine sense dzimwe nguva zvinoita kunge zvemanga manga but kwakutozosvikawo kuita nominee wewolongong citizen of the year a city of wolongong that's the third largest city munhengirini munew south wales kuaustralia so Iyi ndiyo inenge iri nefirst time patakazoenda tacollecta mabook edu taregister charity paya paya takwakuzoenda kunoset up first library yatakaenda kunoset up ilibrary yepamavrazi takadzokera ne5000 books takadonata 5000 books pamavrazi muna april 2017 that was the first donation yatakaita yemabhuku but tanga taona kuti pamavrazi hapana kumbobvira paita library Vana vari pamavhurazi kubva pandakabva pamavhurazi inini 32 years before this day. Pamavhurazi hapana kumbobvira paita kana book donation yemabook anosvika 5000 uye hatina kumbobvira taiona pamavhurazi. So you can imagine. Iko kuno. Waindoverenga matextbook yo. Awanenge watenga. Kana wasina library mabhuku acho vana hawani. Zvinoreva kuti hmm. kungoverenga matextbook hawanawo iyayi. Yeah. But isusu tinoziva kuti kuti munhu udevelop literacy yako Umm zvinoda kuti munhu uwane access kune mabook akawanda wanda akasiyana siyana ekuti ukavhura book unokwanisa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzawanga usingambofungiri nebook nekungovhura book honai a- uyu mwana uyu akabata book rakanzi blossom possum inini chinhu chinonzi possum ndaichiziva ndiri ndiri grade one kana grade seven ndaichiziva ndandisingachizive because ndanga ndisina bhuku raindiratidzawo kuti kune chinhu chinonzi posam uyo yakatobata rimwe rakanzi the outer planets maplanets ndaiaziva ini ndiri grade two pamavrazi unoaziva unoaziva maplaneti yo ari hwaye kuti mawai mawai andinozoziva wakusecondary school makuziva kuti kune maplanets unotoziva wakusecondary school But mabook ewana eage iyo yekuti wamwe wana wari kuerenga wari kuno kuAustralia even kuna naAmerica kune kuna naUK vanhu wari kuerenga mabook akadai asi vana vedu isusu havana access kune mabook akadai but picture iyi inondinakidza chinondinyaisa kundinakidza papicture ika i havasi vana vese ava vakabata mabhuku vese avakadai handi mukuona vese ava mhm. pane mwana uyu uyu mukona matarisiro akandiita mwana uyu mhm. mwana this is why we do what we do why we do the things that we do why we collect mabhuku aya dzimwe nguva vanhu vano vainditarisa ndichienda kunocollecta mabhuku achindinzwira tsitsi kuti uyu murume anotambudzika because vanga vasingazive kuti mabhuku aya ari kuenda kupi but inini ndaiwana fulfillment because of mwana akaita seuyu mhm. matarisiro aakandiita nde akafanana nemwana ari kuti but uyu akambosvika sei ipapo apo mhm. one day ndoda kuitawo sadoctor chidembo one day right. That's right. Ndiyo, this is the reason why we do what, what we do for kids like this. Mm-hmm. For kids to start dreaming beyond mm-hmm. beyond the confines of the villages that they are in. Isusu mavurazi yakatenderedzwa nemakomo. Kuseri kwemakomo ikoko vamwana havatombozivi kuti kunei asi mwana uyu akaona one of their own achidzoka akabata mabhuku achitaura kuti ndiri doctor ndakadai ndakadai achaitawo shungu one day. This is why we do this because of dzimwe nguva tinogona kuendesa mabhuku aya but mwana one iyeyoyu ndiye anogona kubuda pachikoro chese ndiye achagona maybe pachabuda vachabuda vari two maybe vachabuda vari ten but hupenyu hwevana uhu hunoita se hunochinja because isusu we have decided kuti we are going to sacrifice something for vana vedu ivava because ava havasi vamwe vana ka ndidzo hama dzedu idzi mm. ndo vazukuru vedu ivava wakambonditaurira last time something to do with um, a lamp kuti vainzi maipiwa kuti if you get a book and you get a lamp yekuti unoonowerenga kumusha okay eh, I, i'm going to get to that one don't okay. worry all right because i think it's, uh, it, it, it's remained in my heart in my head what is that yes saka takazoti pamavhurazi ndabva pamavhurazi paya paiti asiya mabhuku ndakazotumirwa picture ina headmaster ndikati yes this is it this is it Honai kuti mwana wese akabata bhuku rake raari kuverenga ireading mm. time rai mwana wese akabata bhuku but before that ka vanga vasingakwanisi vanga vasina reading time and we don't know kuti reading time ichaita se iyo uniform hona uniform ndaitoipfekawo uniform iyo yegre mm -hmm. tiri pamavhurazi Iyi picture yelibrary paKatsande ndiwo mabhuku avana avanga vanawo paKatsande. PaKatsande pane vana vaibva kuMavurazi vachifamba netsoka kuenda kwaKatsande because isusu paMavurazi tanga tiri be eh, secondary school. Vana vaienda kwaKatsande kusecondary waifamba. Ini nhangu ndaititori nani ndaifamba 5 kilometers. Vamwe vaifamba kuenda kwaKatsande ka Ndofunga dzaitosvika kunana 15 uko. Mwana ari kubva kumavhurazi zvinoreva kuti amuka kuma 4 makuseni mm. kuti afambe achienda kwakatsanda kusekendari ozodzoka manheru ozodzika manheru pamwe osvika kumba kana kuma 6 kuma 7 munofunga kuti mwana iye anozoverenga nguwai kana ane homework anoverenga nguwai wafamba 15 kilometers nemanetero aunenge waita handiri kwakungojasadza pamunhu wako akaenda korara wakorara wakumukakwakuenda mm. kwakuenda futi and that, that situation iyoyo ndiyo yakaita kuti titange kutarisa kune zvikoro zviri padhuze nekwatakatangira isusu kuti ngatiendei pakatsandi tione kuti pakamira sei kwakuenda kupakatsandi primary school ndokuona kuti ndiwo mabhuku awanawa pakatsandi ndiyo second library yatakazoita set up yanga tikavapa 2000 books eh, muri kundinzwa ndikukunzwa mhm. yes so ndanga ndichitaura nezvetimu handiri mukuona manje kuti ndinozotaura nyaya dzakawandisa ndinonyanyisa kunakiswa nenyaya yezvisingatisare ne30 minutes tichienderera ah, mberi upende tichiri right tiri right timu yandanga ndichitaura yeye ka mutimu medu mubhodhi medu ka ini neadzimai vangu varimo ndive project manager wedu she's a project, she's a project management professional Saka ndivo project manager vedu vanomanager kuti e, tinozvifambisa sei around this project. Kana kuri kuti tichawaka kana kuti kuri kuti tichaset up malibrary, zvikoro zvatichaenda kunotaura nazvo e, ndivo vanenge vachiita sei vachiorganiza zvese izvozvo. Nekuaplaira magrants ndivo vanoaplaya magrants e, ekuti tikwanise kuwana mari kubva kune magovernment kuti tikwanise kuvaka malibrary kana kuset up malibrary. Oh, you mean the government magovernment yenyu ekuaustralia ikoko munogona kukumbira izvozvo kuti tinoda kuenda kunoseta malibrary kumusha vanokupai yes thats eh, fantastic ndiwo mamwe malibrary two andichataura nezvawo kuti takaavaka sei malibrary iwayo then kozoitawo tina asha moyo eh, ari kuno kuno kuaustralia anonyatsonzwisisa elandscape yekuzimbabwe zvinoda kuti muitewo munhu anonyatsonzwisisa landscape akamboshanda kuministry of local government mm. saka anonyatsonzwisisa landscape yacho kuti yakamira sei and isusu hatingoende tichinoti tikungopa mabhuku tinoshanda neministry of education mm-hmm. ministry of education inotibatsira zvisingaiti kuti tiwane maduty free certificate dzekuunza mabhuku edu todistributa ivo vanotiudzawo dzimwe nzvimbo dzekuti dai maenda kwakati avo vari kutambudzika vari kuda mabhuku saka tinoshanda neministry of education tichipo tichiwanawo direction kubva kwavari kozoita eh, tina antibesi Aunty Bessie Matambo varimo muteam medu uh, who also helps us ne the Zimbabwean side of things uh, kozoita um, inenge ri team yedu yekuzimbabwe ku team yedu yekuzimbabwe because tinogona kuenda nemabhuku kuzvikoro tongosiya mabhuku but kana vanhu vacho vasina kudzidziswa kuti mabhuku aya achashandiswa sei even kungodzidziswa kunzi panofanira kuita reading program yevana hazvibatsire because mamwe mabhuku unonzwa kuti ari muoffice maheadmaster ko ari kuitei muoffice maheadmaster headmaster wakati ngaachengetwe because mabhuku aya anokosha aiwa isusu tine malibrarians tina mr tokwe e, vanoshanda kumidland state university is librarian ikoko tina mr mukucha vanoshanda kunational free library kubulawayo tina eh, miss harriet ncuve vari kubulawayo vanoshanda she's a board member kunast saka ndivo malibrarians edu vanoenda vachinoita that advocacy work vanoenda before tadonata mabhuku vanoenda vanotaura nemacommunities votaura nemachief votaura nematicha votaura nevana kuti mabhuku ari important saka tinoita inonzi library training yatinoenda tinoenda nemamanual tovapa mamanual ekuti kana maona mabhuku aya munozoita abcd and e because hazvibatsire kuti tiende nemabhuku tongosiya Dzimwe nguva unozoona wakufonerwa kunzi mabhuku enyu anaiwa, mabhuku enyu ari kudyiwa nemakonzi. Aiwa, isu kana kuti hatidi- akabatidzisiwa moto anenge waparura pepa wakubatidza moto Ai, vakomana ka i- zvinoitika izvozvo zvinoitika kakawanda stereki saka i, kana vaita training iyeyi toda kuti vatiwo mabhuku edu hatisi kuda kuti vati mabhuku enyu Mhm. toda kuti vati mabhuku edu toda kuti vatizotifonere isusu kana kutumira mameseji pawhatsapp kuti Mabhuki edu abvaruka tipeiwo mamwe. Wana awa wari kunyanyisa kuwerenga wari kudya mabhii zvokuti mabhuku akubva atobvaruka. Ndozvatinoda kunzwa izvozvo. Eh, because kana zvi, kana achizosvika pastage yekuti abvaruka nekuverengwa zvinoreva kuti vana vari kuita sei? Vari kuashandisa. And zvatinoita isusu nemacommunity atinoenda ka tinotsvaga macommunity champions. Tinotsvaga vanhu vakaita sana naSekai Gurira anga ari panapa last time. Actually she reached out to me after ndabva pa, pa program inei. chireach out to me chikanzi ndibatsireiwo kuti tiise library kwedu kunenge kunonzi kumaumbe maumbe primary school tikati ah mm-hmm. ndo zvatiri kuda kunzwaka izvi saka ti weare in conversation navo iko zvine zvine community yacho kuti to library yedu inenge yakaita sei toda kuti library dai dai inenge ine mabhuku akawanda so vana vedu votanga kuerenga but most of the time tinowana vanhu vanongoti tipei mabhuku mm-hmm. tikuda mabhuku asi havana plan yekuti tichaita sei nemabhuku ko wanoregerei kuvaka munodii kuvaencouraja kuti wavake malibraries ma acho so that kana mabhuku aya kuuya panenge pane room in, which they can call a library and then imimi you can stock it up with mabooks amunenge magona kuita source avo amunenge masosa ikoko eh, dzimwe nguva zvikoro zvinenge zvisina kana mari kana budget yekuvaka library mm -hmm. dzimwe nguva especially ine economic climate iriko kuzimbabwe iko zvino izvi inotonzisa tsitsi ukaenda kune zvikoro zvacho mm -hmm. zvekumamisha uku unoona unorwadziwa wega inini ndakaenda i went to four schools muna 2019 takacover 2800 eh, kilometers tichingotravela four communities takaenda kukaondera primary school kwazvimba tikaenda kugatnel primary school kwatakaset up library eh, kuchatsworth kwagutu tikaenda kuntepe primary school kugwanda kwatakaset up imwe library tikazoenda kwarusape uko kune Chinembiri Primary School all in, in, in two weeks tichienda kunodonata mabhuku tichitaura nevanhu tichinzwa kuti vari papi vari kuitei nemabhuku because ndo zvazvinoda izvozvo saka muri kuvaka uh, sorry to interrupt but muri kuvaka mablocks acho here mabuildings acho ekuita malibraries kunana chatsworth kunana um, kwamataura kwesoko kune mabuildings acho remablocks emalibraries kune nekuti kwamutoko kunayo yowo here ehe so muri kuona se pakatsande primary school apa vakatoshandisa classroom yawo ndiyo mm. yakangoturna mm. into ngirini elibrary ava ah, vakabva vangoisa elibrary box vane box ravo rinonzi eh, book box ravanoti vanoenda kunotora mabhuku kuoffice because havana pekuisa mabhuku anotora kuoffice ticha anoenda onosaina otora mabhuku ake for class yake kana vari 40 otora mabhuku 40 Voenda ne onopa vana vake voverenga kana vapedza vodzosa vodzosera volokera munhengereni meya vokira mu mm-hmm. office ndo ndo zvinoitwa nezvikoro zvakawanda vasina ma library hatikwanise kuvakira everyone library izvozvo zvinonetsa because i, i, panoda mari iko zvino izvi isusu tiri kuita ma fundraiser but fundraising mu climate ino ye covid zvinonetsa and dzimwe nguva even kana kushipa ma container chaiko it's very very difficult Iri tinotoshandisawo dzimwe nguva tinotoshandisawo mari dzedu dzedu isusu kuti tiite izvozvi izvi. I can understand. I, so I can it, just see that. Yeah. Yeah. So this is asi may, maybe ipapa ndo patinofanira kuita appeal kune vanhu vekuzimbabwewo wari kune dzimwe nyika wari kudiaspora kuti muri kuzvinonawo kaa kuti mumwe wedu ari kuita basa rake nemudzimai wake nebhodhi ne yavo kusimudzira nzvimbo dzekuzimbabwe ivo kwamutsoko pakanoiwa nyai muri kutiteera vamwe tiri kunosuswa muchidya mahambhaga panzvimbo yekuti timboitei tiise kamari kedu together where we can build a block a building maseveral schools awa wotitsvagirawo mabhuku ndofunga zvinenge zvakanaka kuti tiite apiro kune vanhu vedu vari ku vari kuseenzawo kudiaspora kuti ndo dzimwe zvezvinhu zvatingagone kuita kusimudzira mutoko yedu naiba mm, enderera hako mberi yes and tikabatana tika, tika isusu tikangotanga nengoti pano pakanoiwa nyaika tikangotanga mm. nengoti ngatiitei project ngatirezei mari yekuvaka mm. library toenda mm. tochuza chikoro one hazvina basa nekuti unobva kupi because mukuona kuti takaenda kunoset up malibrary kuna narusapi inini kwarusapi ndanisanambokusvike ndakatienda ndikatonoset up ndakutokuziva kwarusapi kuchatsworth kugetnel primary school because ndakakurira masvingo inzvimbo yandaita se yandaiziva but kuwaka kwatakaita eh, library yatakatanga kuwaka kwese uko hatina kuwaka malibrary asi pachatsworth takakwanisa kuwaka library thats the first library yatakavaka pachatsworth mm -hmm. and library iyoyo is because pane vanhu vakaita reach out to us vakakumbira kuti tokumbira kuti mutivakire library isusu tanga tisina mari tikagara tika navo pasi tikati how can we fund this project ndo patakazoapplyira grant pataapplyira grant redu nebetter world books saka tumba tuto twauri kuda malibrary here ayo handiti muri kuona aya egrey aya ndo atakaseta up isusu hatina kuvaka ese takangovaka one okay. kuseta kana tichiti takaseta up zvinoreva kuti iyo chikoro chacho chinogona kuve chine library nechakare se, se, se kwarusape mhm. chinembiri primary school vanga vatori nelibrary nechakare asi manga musina mabhuku vanga vasina mashelf saka takavha tavapa nemashelf because isi tanga tine mashelf twegreywood ndo kwatakaset up malibraries kusvika kwese kunana nhingiri kunana karoi uko tichienda mhm. nekunana victoria falls kunana chisuma primary school mhm. then ava ventepe primary school vaitovaka library nanhasi haisati yapera because of mafinancial constraints but kuti twered utu ndokwese kwatinoda kuenda uko handiti muri kuona kuti hatisi kuda kungogara kwamutoko chete kana kuti kupi toda kuset up malibraries kune nzvimbo dzese idzi mhm. mukaona ered aya ndiwo malibrary atiri kuita se kwatiri kutaura nevanhu kuti tiset up malibraries the yellow ones mhm. this is where we want to cover areas atinoda kucover kuti munhu wese aite sei vane library as you yeah. can see izimbabwe yese kai which means mm. kuti mm. mwana wese ari kumusha anofanirwa kuva na access kune library and this is one of the pictures yatakawana one of my favorite pictures yatakatora pa uh, patakaenda kukaondera primary school vana kaondera kari kupi kwazvimba kwa mm-hmm. kwamurombedzi kwazvimba okay. Saka ndokwataka set up imwe library pandakaenda kuzimbabwe muna 2019 and takabatsirwa kuti tiset up library pane mumwe anonzi dave elkan ane business rake kuwolongom ndiye akatipa mari yekuti tiende kunoset up library iyoyi and kuti tiset up library it cost us about 2000 dollars because tichazoda isusu malibrarian edu kuti vasote mabhuku Vachabva kuGweru nekuBuruwayo vokwira mabhazi voenda vogara kuHarare maybe a day or two variko vosota up ma, vosota mabhuku tozotsvaga futi transport yekuti mabhuku iyayo aende kuchikoro team yedu yoenda ikoko so it's a lot of nhengerini dzimwe nguva tinotopenda tinotosvika topenda futi classroom yacho because zvikoro zviri kutotambudzika tovapendera mm-hmm. classroom yavo toita refurbish toendesa nemalibrary shelves tovasetira up library so then one of the turning points muproject yedu eh, was regai ndiende pane yegetnel primary school first uh, sorry sorry ndakuenda ndakuenda kumberi this is the grant ratakawana from better world books in 2018 yanga iri grant ye15000 uh, eh, us dollars ndo yatakashandisa isusu madam vangu vandanga ndichataura kuti ndivo project manager ndivo grant writer futi ndivo vakanyora grant vatawana 15000 eh, us dollars yekuwaka library taisa tambowaka library before but iyi ndiyo library yatakawaka kuchatsworth wow because tanga taapproachwa necommunity yekuchasworthy yanga iri vakadzi muri kuona vakadzi kuti mupicture mune vakadzi vakawanda sepe pakati pepicture apa iyi mhm. vakadzi usually they drive these communities because vane ndo vaenda vachinotora jecha kukahwizi wouya waiti ah, vakadzi vakashanda ivava then vavawana builder wemucommunity imomo vata isu vatavatengete rama materials vata manage to transport everything tikavapa maplans ekuvaka library iyi ndiyo library yeku yeku uh, getnel primary school chatsworth chatsworth saka muri kuona plan yacho iyi ndiyo plan yatakashandisa isusu kuti tiite sei tivake malibrary aya mm-hmm. tabva ku saka takaita official opening naaustralian ambassador wekuzimba ari kuzimbabwe we ndiye akauya akaita official opening but ataura nawo zvikanzi ah tine program wo futi inoita sei inokwanisa kukufanda iyi iyi madam wangu vafa waaplaira futi rimwe grant vatawana 36000 us dollars yekuvaka malibrary two saka malibrary two aya takafanira kutanga muna 2020 beginning of 2020 january 2020 but because of covid hatina kukwanisa kutanga mm -hmm. basa racho rakabva rambomira Saka malibrary Twiwa yange ari eku Chiurwi Primary School ku Buhera neku Lupane kunonzi ku Mutupane Primary School. Saka iyi yeku Chiurwi Primary School iyi ilibrary yatopera but project iyi inonakidza manje because from here on tane mapartners atinogona kushanda nawo. Every library yatinovaka taka partner neinonzi Solar Buddy. Solar Buddy vari kuno ku Australia vanogadzira masolar lamps for energy poverty communities. ma communities are ku experience energy poverty saka ma solar lamps aya ndeyekuti vana vanokwanisa kuverenga manheru mwana ari kumavhurazi anogona kunotora bhuku yes opiwa bhuku but akaenda kumba kana homework chaiye anotadza kuita because haana chi haana magetsi apa angoshandisa karambe kanoshandisa parafini pamwe omboudza anzi iwe unopedza parafini aido utsi unenge uchinyora uchida kuverenga bhuku uri muutsi uri pwititi imomo kuno zvinozoita chii zvese hazvizoiti because ndo paunoona kuti development yedu inobva yaita sei mm. yobva yaita slower but now tikavaendesera masolar lamps iya yavana ava ka vanokwanisa kuti nekarambi kake kesolar ikako ari kuita sei anongokasiya pazuva eh, during the day manheru akutoita sei akutoerenga akutovheneka wakutoerenga saka maproject aya eh, two libraries dzatiri kuvaka idzi nefunding yatakaona ku Kubva kune Australian embassy is tichaye taka akapera kuvakwa iko zvino ticha next step tukuendesa ma solar lamps mwana wese ari kushandisa library achawana solar lamp which is about 360 kids everyone achawana solar lamp and thanks to solar body for, for that donation so that vanokwanisa kuverenga manheru then takaita partner neimwe inonzi abalon trust maoptomologists shamwari yedu anonzi adam mapani ari kuuk ku Takaita come together and ivo maophthalmologists vanoenda vonocheka maziso evana uh-huh. because hazvibatsiri kuti tipe mwana vana mabhuku asi maziso avo asinganyatsoona makambozviona kuti kwedu kumusha kuye kuye munhu agona kuya akagara kwekupedzisira kweclassical achinzwi haagoni hauidofo mm-hmm. haagoni mm-hmm. Mm-hmm. but maybe because eyesight yake asi right so we want to help those kids let them get their eyes checked vanongochekwa kana achida magirazi vanobva vapiwa magirazi so we have partnered with the abalon trust we have partnered with solar body and ozy books for zim tiri three maorganization kudaro tine program inonzi c site read c meaning kuona mm-hmm. iabalon trust vanoenda vanobatsira vana nemaziso avo eh, no, no c ndeyekuti vanokwanisa kuona vachiverenga mabhuku ndiyo inokabwa nesolar masolar lamps site ndipo pavanogadzirwa maziso panobatsirwa kuti maziso awo eyesight yavo igadzirwe mhm. nemaophthalmologist then isusu the reading part we provide the reading part but tisu tiri kuleader project iyoyi and it's, it's now complete changosara kuti masolar lamps aende toita training then vana vakutoshandisa library space ndakuda kuti uende pa ndakuda kuti tisare ne seven minutes ndinoda kuti utaure ted x as well while youare at it see how you can get it involved you have to involve get that in in as well because i think it's important no problem so this is the second library iri kumutupane primary school yati yakatopera kuvakwawo last week uh, again wekumutupane kulupane vakaita reach out and library yavo yatopera we would going to do exactly the same thing ava tichati

or even ku diaspora kuti inini community yangu ka inini neshamwari dzangu nemaold students tichabatanidza mari chingoti pai plani tiwake iyi ndiyo library yawakawaka iyi this is the how much is the library just a rough estimate so that people can have what why to come up with a very important vanhu vari kudiaspora vanhu vari kumusha vanhu vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana tinogona kubatana maoko kubatanidzana kuti tese tichakademe mudeme mudeme toita a basic idea kuti a library like that to put it together like that ingaite mari yakadai inoita 15000 us dollars okay. so kusvika pastage yekuti isusu tinenge taisa mabhuku imomo tino usually tinoisa 2000 books but tikuona 2000 books mashoma because community inozoya ichishandisa toda kuti vanana mbuya nanani neuyo akafoirawo form four anokwanisa kudzokera imomo achishandisawo library everyone wemucommunity mm -hmm. anowana rinenge rine opportunity yekuverenga bhuku so then i think i, the next bit is the tedex handiti yes you can exit so, that uchititaura now uchititaura netedex yes kwese kwatinoenda tichinoisa malibrary the gratitude yatinowana is heart warming mm. uku kugedno takapiwa mbudzi kumwe tinopiwa mm. kumwe tinopiwa nhengirini

ko isusuwo takafoira mafom four toda kudzokera toda kuenda kunight school kana toda kuita a bit more what can we do we want to say kuti pindai mulibrary muwane access pane mabhuku atakakuisirai pasaini there is one kid akatipa mabhuku anonzi ari ari kuwolongong kanga kane, kane seven years old kamukomana ikaka kakatora mabhuku ako ese vaatidonetera isusu and i share this story patedex

from truly experiencing or reaching our potential. And sometimes you need someone to see it for you when you can't see it for yourself. Mm -hmm. Mm -hmm. And in that instance, kunoda umwe munhu anongotarisa from the outside anoti mwana uyu ndoda kumubatsira. And we don't know where that comes from because dzimwe nguva isusu we believe kuti Mwari ndivo anoisa that spirit within us mm -hmm. kuti tide kubatsira vamwe vanhu. So because isusu tatanga kuita step iyoyo Vamwe vanhu vachauyawo vachabatwa batwa nenyaya iyi zvekuti vanoda kuita part of it to the point yekuti mwana ane seven years old anotanga kunogara otarisa mabhuku ake oti nditoda kuendesa mabhuku aya kuzimbabwe but how do i do it i want to put a stamp muevery book this boy akadonata 500 520 books ese akaastempa ah. nemeseji yakanzi to zimbabwe with love from ari oh. mai vake vakauya vakamubvunza kuti ko iwewe why do you want to put this message ipapo zvikanzi because i want mwana wese ari kuzimbabwe kuti azive kuti kuno kuwolongong there is a boy anonzi ari who cares about them wow. so this, this is the story one of the three stories that i share um, in my tedx talk And with that TEDx talk, we are hoping kuti we get a bigger impact. We reach out to more people so that we go global. We want to be able to even collect mabooks kubva kwenyu kwamuri koko wasangwadziko Alberta. Mm-hmm. Munokwanisa kucollecta mabhuku mm-hmm. amuri kuda kuti aende to a certain community and isusu we pick them up pamuri ipapo oiswa muship oenda kusvika pachikoro chamuri kuda kuti aende and muchikwanisa kutracka impact yenyu inini. muchikwanisa kutarisa kuti mabhuku edu asvika apa nhasi asvika apa asvika apa asvika apa that's the idea that's the idea worth spreading that i was talking about this is what we want to do ah, chidembo ka you know I, i always say each time you come up paprogram ka i want to call you again kuti utaure chikudaidza futi uchiti utaure asi challenge iri kwatiri zvataitaurirwa ka izvi munoziva what i take from this um, yataita iyi nhasi yanhasi zvinhu zvakawanda kune mumwe nemumwe anogona kubatsira um, one way or the other challenge yemabooks i can tell you i'm going to pick it up the other time pane wakataura wakati ah tinoda kuita challenge iyoyo to pick up the challenge but its really a serious challenge and one day ndichakudaidza ndichikutaura kuti so far i've accumulated so many books dzandakwanisa kuwana kune maschools ari around iye zvinezvi kune covid vana vari kuita online learning and i know most of these places where they don't even need books anymore because they do everything on internet. And what are they going to do with those books? They, are, they don't know what to do with those books. But we do, we do. Tinobva kumusha kwedu uku kune nzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana dzekuti tinogona kubatsira nekuite nekucollecta mabooks aya. Wataura imwe another issue yawataura ndeye um, ophthalmologist yeah. mangwana pano pakanoiwa nyaya ndinenge ndiri ged ged nadr masino weku uh, wekwafata kulouis gideti ari kuuya yeah. kuzotitaurira nei nemaprograms avanoita ikoko including ye cataract removal you know, surgeries dzemacataracts which is important tiri kuda kuti auye pano achititaura saka mumwe nemumwe anogona kucontributa pano pakanoiwa nyaya tikusimudzira mutoko basa redu nderekusimudzira mutoko nekutaura zviri kuitika kwamutoko nekushowcase what weare doing eh, vamwe uh, vari kugona kuita zvinhu zvinoshamisa chidembo salute what you are doing is amazing is just not getting a phd ongo uchingonzi dr chidembo dr chidembo tinoda vanhu vanoita put things zvavanoziva zvavanokwanisa kuita into practice sezvauri kuita iwewe nemudzimai wako haiwa muroora tinotenda tinotenda nemabasa amuri kuita ikoko haikona kundotiwo tingori kungungwe hakudiaspora kongoti kudiaspora tinoda kuita make a difference in the communities that where we come from like kwamutsoko yeah. kune vanhu vakawanda wari kumusha ikoko wari kuita zvinhu zvakawanda zvinoshamisa no, zvekuti vari kucontributa kumacommunities avo nevari kudiaspora vanokwanisa kucontributa by coming up with programs like this you find mafriends ari kunoku vanosapota zvinhu zvakadai watitaurira iwewo kuti mune a lot of people who are supporting you and uh, even getting magrants for things like this ii taneta nekuona vanhu vachidhunza mabhenzi nemaferrari newhatever that doesn't mean anything but it makes such a difference when you go out kuback ku kumavhurazi kwaukaenda uchiti mwana wese ane bhuku that is to be applauded tinozvikudza tinozvitenda handizive kuti une shoko rekutaura here kugumisira kuti tibva tangoitei tatoita one hour yedu yekubva utati yeah. Yes, before before ndaenda I, I just wanted to say kuti um, nengirini wasangwadzi ipapo hold back a little bit ikucollecta mabhuku because mm -hmm. iko zvine zvidambudziko ratinaro ka harisi remabhuku tine macontainer matatu akazara mabhuku ari kuno mm -hmm. kuno kuaustralia macontainer akawandisa emabhuku and hatichacollecti mabhuku anymore because chatoda kuita toda kuconcentrata pakumova macontainer kuti aende kuZimbabwe. Saka iko zvino izvi takwanisa kufundraiser mari yekushipa one container tasara nemacontainer two atichazoda kuendesa early next year oeva aenda tobva tavhara zvemacontainer because zvemacontainer is not sustainable we want to move into this newer model mukaramba tienda pawebsite yedu www ozibooks for zim org Four yacho i number four instead of FOR. Ozi books for zim dot org mukakwanisa ku I don't know if you can share it vasangwadzi pane ndiri pachat uh, but th that's, that's the website iko zvino izvi mabook hatisi kucollect and, and also hatisi kungoset up malibraries just for the sake of setting up libraries toda vanhu vanenge vatokwanisa kutaura nemacommunities avo already macommunities vane space vane plan yekuti tinoda kuti otherwise imwe yacho inongopedzisira ya noise vanhu vari kungoda mabook for the sake of wanting books no inonzi ozi books for zim yeah. yes for zim okay. okay yes. i put it website ozi books for zim mm, okay. yes. oh, so, oh, hatina kuzoisa kuog org ndikanditi futi ya saka that's this is in ndo basa ratiri kuita this is the work that we are doing and it's, it's um,

hanzi narachel hanzi do they collect everywhere ndofunga anga achiita refer kuti mabooks do, where, do you just collect everywhere but matsanangura kuti really right now what you want to do is for us to collect them to get money to, to raise yeah. money to move the three containers which are there right yeah yeah, yeah. So, okay isusu wekwa mutoko tinofanira yeah. kugona kuti ah dr chidembo taraiza 15000 toda kuaka chi toda kuaka yeah. library weare going to do that and kana tasvika ipapo will be able, that's how we can work together and everybody contributing a little bit maona yeah. saka dzimwe nguva munonzwa ndichingoti container container because ini ndangojaira kuti tikuisa macontainer but to, to give you a, a, a good perspective of what container eh, shipping container rinenge remabhuku mangani mushipping container 40 foot shipping container tinekwanisa kuita 100 000 books

and we get like 200 people waita 50000 uh, 50, 50 bucks in the kuitira mabooks edu that is a lot aiwa kota tatenda tatenda tingatoswere dododo tichitaura asi nyaya yamatitaura ti aiwa its heartwarming and its, um, its great kunzwa kuti Yeah, it's not just about tedx manhasi mababa mandotidedemurira muchinyatsa kutirakidza zvamanga muchiita nezvamuri kuita ikoko kusimidzirai kuzimbabwe kwedu isu wekutiwo munhu wekwedu mbokwedu bakani tibva tataura kuti mbokwedu iyeyo chidemboyo ndokwedu tinozvifarira tinozvitenda tinokukudzai maita chaizvo tinokutendai nekuuya kwamaita nhasi wari kutiteera aiwa modoka zvakanaka moswera zvakanaka wari kucanada nekuunited states neku um, yeah, places where kuchiri masikati wari kumushayo mobva maitei mojaka muzvokurarira mubva mandorara henyu asi titeerei mangwana tinenge tiri pano tina dr musino wekulouisa gudeti Gdet um, oh, kwakwafata kuall souls mission wanenge wachititaurira nei nezvirongwa zvepahospital ndiye administrator uh, acting administrator wepahospital achitinyepa zviri kuitika pahospitari pawo wachitinyepa pekari kuti muna november wari kuenda kopara mawo maziso saka vanhu munotiteera wati kutaurirai kuti munorejista kupi kana pane wari kumushayo wari kutambura nemacatarax mobva mawanyepa kuti mwanzi munoenda konyoresa pakati mobva mabvisiwa macararacts aye naiba aiwa tinozvitenda chaizvo um, tozokuonai mangwana ndine ndiri pano sangwadzisipiwe kachidza mapfumo moswera zvakanaka